Mae y lle yn le i bawb, heblaw paedofils Nazis a pobl sy'n dwyn gan ei neiniau. Yr ydyn ni am i'ch gweld chi i gyd yn hapus. Yn y gorffennol, 'da ni wedi trio setio pobl sengl, secsi Cymru i fyny ar ddêts, yn y gobaith y bydden nhw'n ffeindio eu cariad perffaith. Fuon ni ddim yn llwyddiannus, ond y tro yma, 'da ni am drio rhywbeth chydig bach yn wahanol. Beth am edrych drwy'r sbienddrych hyd? Rwyf dwi, dwi o Bwlleli a dwi'n 22. Oh. Yn fy amser sbar dwi yn licio tynnu lluniau, mwydro, yfed um, a rhywbeth neu efo celf, really. Dwi'n eitha gwirion, dwi'n yn gall. Gynna i barti tric ond dio'm yn un da iawn, jyst chwythu Malteser i fyny'r awyr a bwyta wedyn, wrth gwrs. Dwi'm yn licio cerdded drwy gae o ddefaid er bo' fi'n byw ym Mhenllyn. Dwi'm yn licio llygod. Gobeithio bod o'm yn edrych fel llygod da fawr 'de. 'Da ni'n gaddo dim, Ruth.
Enw fi 'di Gethin, dwi'n 27, dod o Talsarna, Gwynedd. Ma' lot o bobl yn deud bo' fi fatha comedian, neu bobl chwerthin bob tro. Ond dydi bod yn sengl ddim bob tro yn destun chwerthin.
Dwi me'wl y peth gwaetha ydi, neb i ddod adra i, neb i siarad, neb i rhannu teimlada hefo. Yn happy fel arfar ydi rhywun sy'n confident yn ei hunan, yy jyst jyst rhywun hapus yn ei hunan 'lly. Fyddai'n licio mynd i gym, Yy, chwarae rygbi, cadw'n ffit, gweithio ar y car. Dyn caeredigethyn, ond be fyddai cerbyd o ddewis Ruth ar y dêt delfrydol? Mynd ar helicopter
rownd Pen Llŷn er mwyn i mi cael dangos iddo fo lle fydd o'n byw ryw ddiwrnod. Ti'n licio rhywbeth efo challenge?
Rhywbeth i ddod i nabod ni'n gilydd yn dda hefyd. Math o berson sy'n casáu, yym, chav. Dwi'n casau genod sy'n bob amser yn sbio yn y mirror. Dwi'n licio rhywun sy'n gallu rhedeg law os rhywbeth. Sydd wedi gorfod rhedeg chwerthin.
Cael amser da. Dwi'n gêm am hwyl. Yndw, wastad. Bob tro. Felly, sut fydd Ruth yn cyfarch ar ddêt cyntaf? Ymysgwyd llaw?
Dwi'm yn gwybod. Tap on the back?

O ia? Ie.
O cwl. 'Dyn nw cau deutho ni be' 'da ni neud. Nadi. So.
Ti licio challenge a pethe? Yndw. Wyt?
Yndw.
'Dan ni 'di ga'l hwn.
Iawn.
Agor o.
Dyma tro cynta i chi gwrdd, ond yn lle mynd i weld ffilm gachu mewn sinema, heddiw bydd eich lle yn cynnig dares, a byddwch chi'n gwneud nhw.
So chi sy'n derio ni, lle? Yn union, Ruth. Ti'n licio dares? O, so 'dyn ni'n gorfod mynd rownd stryd Bangor yn neu' rw ffocin betha ma'n siŵr yndan? Ideal.
Ti licio neud pranks efo fi? Yy ia t'mo' dibynnu be' 'di n'w yndyn? Yndi. Ynde ia. Iawn ma' wnna'n siwtio fi 'de. Iawn.
Lleoliad perffaith, ond ydi'r ddau wedi creu argraff ar ei gilydd hyd yma?
Yy hogan neis. Yndi. By- smiley 'de? Hogan dlws. O dwi fel iawn. Dwi'm yn licio'r top superman 'de?
Tro gynta i ni gyfarfod o'dd o'n fatha chydig bach yn awkward 'lly. Fatha Da ni'm yn nabod ein gilydd, chydig bach ar i fi trio rhoi hug a fi trio sgwcio awl ac o'n i fatha ww. Don't do hugs de. Lle ti'n dod o?
O Botwnnog.
O Botwnnog?
Ie.
Bears de, my thing all day. Wrth fy modd efo bears. Dwi'n meddwl, os na roed yn nhroed yn flaen gynta, ella neith i ffowlio off suits de. Gwell boen na fod ydw, so ma rai fi gwe. Bydd!
Gadewch i ni weld ei dêr cynta nhw.
Mae ffrae gyhoeddus yn gallu bod yn embarrassing i bawb o gwmpas, tybed faint o sîn fyddwch chi'n ei gallu greu heddiw 'ma? Waw. Iawn, mae hyn yn blydi embarrassing, dydy? Be ti'n neud? A bydd yr embarrassment yn siŵr o barhau nes ymlaen ar y lle. Ti isio threesome?
Yn gynharach fe welson ni Ruth ac Ethyn yn cyfarfod ei gilydd yn y ffordd draddodiadol Gymreig. Rŵan maen nhw'n barod i chwarae Dêr i Gau. Mae ffrae gyhoeddus yn gallu bod yn embarrassing i bawb o gwmpas, tybed faint o sîn fyddwch chi'n ei gallu greu heddiw 'ma? Waw!
Felly, y dasg heddiw fydd ffraeon gyhoeddus, a lle well i fod nag ar stryd fawr Bangor.
Reit, be 'dan ni'n mynd i neud? Wel, 'dan ni isio creu chydig bach o scene, does? Iawn. Yy, ond dwi'm yn meindio os 'di o'n mynd yn extreme, 'de, gei di taro 'mlaen chi. Paid deud 'to ngwyneb i. Pobol yn ffraeo am rhywun ar ffôn a petha, dydi? Bo' fi'n me'wl bo' chdi'n ca'l affair? Ia, ia. Iawn, ocê. Rwbath fel 'a sa'n... Petha fel 'a sy'n digwydd fw- rhan fwya'r amsar, 'de? Iawn. Paid â brifo fi. Anodd iawn fydd peidio cael ei brifo mewn bedydd tân, funudau ar ôl cyfarfod am y tro cyntaf. Dwi'n nyrfys wan.
A dwi, dwi jyst ddim yn gwybod be i wneud.
Mae yna criw go lewn dod i fyny wan efyd, o'n cwl. Oce.
Neb! Sut mae... Be? Dwi deud wrthach chdi blaen do! Be? Be? Ti sy'n na?

Be ti isio neud yna? Dwi'm yn gacs ti. Sa'm byd yna. Ruth yn amlwg wedi arfer chwipio dynion yn ei hamser. Lle ma cwpio fy hyn sti? Bo chdi'n mynd efo'r genod arall ma tu ôl yn cefn i. Pa ogyn arall? Dio ddim yn iawn, dwi'n gwybod bo chdi'n mynd bob nos adre'n ti'n mynd allan. Dydw i ddim yn adw.
O ti yn!
Ti'n gallu prwfio hynna?
Wyt! Sut?
Dwi'n gwybod bo chdi! Jyst dos o yma! Jyst dos o yma! Deg allan o ddeg. Ti'n rhoi go marcio?

Mae mynd am dro wastad yn ramantus i gyplau newydd ond nid heddiw, bydd un ohonoch chi yn mynd â'r llall am dro i lawr y stryd tra'n gwisgo'r eitemau sydd yn y bocs. O, no.
Iawn. Beth sy'ma? O, here we go. Dos lawr. Do, dos lawr.
Hea, Peggy. How are you, mate? Thanks a lot, mate. Nice one. Thank you.
Be ti'n mynd rywle? Iawn, wel, ddo iawn. Mae'n ffordd dda yndi, chos mae'n challenging a mae'r ma ddau yn gweithio yn gilydd. So, da ni'n cael dod i weld pros and cons yn gilydd. Y math yma ddet, mae o'n gwahanol i'r arfer yndi. Aros fanna, iawn. Aros fanna. Mae'n ymateb reit da. Um, mae o, dwi'n meddwl bod o'n just ynddo fo. Ond ydy'r berthynas yn blodeuo? Ta gimig pathetig arall gan y lle ydy hyn? Dwi'n meddwl sy'n gallu mynd yn bellach nhw.

Wyneba bobl. Ath y boi 'na roi bag sweets i fi do. Di'r boi'n deutho fi be' ti'n neud o mochyn. O' wnna'n hilarious de a 'dyn ryw hogia ifanc yn dod rownd doedd? Ie. My bird does things like that. Ag o' 'na ryw gi yn mynd yn nyts 'fyd dwi'm yn gwbo lle o'dd o. Na yy Nisa bring it on. Ie bring it on.
Fi yn licio 'na ma'n dynas f- sy'n gwbo be' mae eisio neud 'lly de? Y trydydd tasg. Beth yw'r hen ddywediad Saesneg am ddau berson yn gwmni a tri yn ormod? Wel, heddiwch byddwch chi'n chwilio am berson deniadol ar y stryd er mwyn eu denu nhw i threesome rhywiol. Oh no.
Fuck my life. Digon o hynny i ddod. Jess, o'n i geledd lawr ffor 'ma 'wan 'te. Lle 'dan ni'n mynd i siopio nesa? Yn y ffenast, un ar drws.
Chi 'di prodi?

Fatha ffrind, ella 'swn i yn tyfu licio fo ond dim byd ymhellach. Ond dydi'r dêt ddim ar ben eto.
O teg ti. Ti isio agor am change? Na'i agor am change ia.
Dwi me'wl be' sy 'na.